L-ewwel żewġ kelmiet tiegħi huma ta' stedina, ta' apprezzament u ta' ringrazzjament. Immedjatament ringrazzjament lil Mario li qiegħed wara l-cameras u r-Rita li jmexxu it-TM News u li tawna din l-opportunità sabiex inkun nistgħu norganizzaw din is-sensiela ta' djalogi imxandrin live fuq il-Facebook għal nofsiegħa flimkien. Jiena meta tani din l-opportunità, Mario, qalli tista' ġġib 'il min trid, titkellem u għandek il-libertà kollha tal-kelma. U nirringrazzjah ta' din l-opportunità. Imma miegħi stidint lil Karmenu Borg, ħabib tiegħi, ħabib tiegħi antik, nafu għall-onestà tiegħu u kapaċi, ngħid jien, anke flimkien inwasslulkom ħsieb fuq xiex taħsbu. Jien nistedinkom taqblux magħna imma nitlobkom fuq dak li se ngħidu aħsbu. Imbagħad araw intom xi tkun il-konklużjoni tagħkom. Immedjatament lejn is-suġġett. Għaliex sensiela ta' programmi fuq il-ħajja, familja u libertà? Għax qatt ma kellna il-ħajja, il-familja u l-libertà mhedda daqs kemm huma mhedda llum. L-ewwel, illum għandna sinjal ċar li b'dan il-chaos soċjali u morali li qegħdin ngħixu fih, inħarsu lejn l-aħbarijiet, fatt wieħed biss, il-fatt li llum sirna nħossuna nibżgħu ngħixu li aħna safe nimxu fit-toroq tagħna. Fatt ieħor, il-Prim Ministru ma jara xejn ħażin li jmur ikellem maġistrat b'mod privat. Xi ħaġa oħra, illum għandna traċedji li qegħdin isiru taħt l-influwenza tad-droga. Dan il-keos soċjali li f'daqqa waħda f'dan il-pajjiż hekk żbroffa, ġie fil-wiċċ, L-akkuża tiegħi. Il-poliitka liberali llum nafu fiex qed tissarraf. Il-poliitika liberali llum nafu x'inhu r-riżultat tagħha. Il-poliitika liberali llum nafu xi tfisser. U dak kollu li qed tfisser. U allura immedjatament ngħid din il-politika liberali li qegħdin ngħixu r-riżultati tagħha jeħtieġ li nisfidawha. Jeħtieġ li noffru politika differenti. Politika ġdida. Politika mhux iktar bbażata fuq il-korruzzjoni, fuq il-gideb, fuq is-serq imma fuq l-onestà. Mhux iktar fuq il-firda, l-egoiżmu u l-iżolament imma fuq is-solidarjetà. Politika li kapaċi lil dan il-poplu tagħtih futur, tagħtih tama. Neħtieġu politika ġdida. Impenn lejn politika li kapaċi bħala poplu tgħaqqadna. Bħala poplu tagħtina kuraġġ li jkollna tama fil-ġejjieni tagħna. Għax illum, minkejja kollox, aħna qegħdin nemmnu li lanqas fiduċja fil-ġejjieni ta' pajjiżna stess m'għandna. Inħobb insemmi hija statistika kienet uriet u għadha turi li ż-żgħażagħ fost l-oħrajn, lesti li jistudjaw, jiggradwaw u jmorru jaħdmu barra minn pajjiżna. Fejn hi l-fiduċja f'pajjiżna stess? Minkejja dan it-tkabbir ekonomiku qegħdin nitilfu lil uliedna. U allura rridu noffru impenn favur kif insalvaw il-valur tad-dinjità tal-bniedem. il-valur tal-ħajja, il-valur tal-familja u l-valur tal-libertà. Fejn il-libertà? Erbat'im ilu smajna li anke l-President ta' Malta ġie ċensurat. Għandna gvern fi gwerra mal-President ta' Malta. Tafu x'jiġifieri? Għandna gvern fi gwerra miegħu innifsu. Għax il-President ta' Malta kien innominat mill-gvern bi qbil mal-Oppożizzjoni. Imma l-President ta' Malta ma tistax taqbad u meta jitkellem ix-xandir nazzjonali jiċċensurah? Qilha għaliex tkellem kontra l-abort? Qegħdin nindunaw dan il-pajjiż fiex qegħdin naslu? U għaldaqstant, ħa ngħaddi l-kelma lil Karmien. Nhar il-Ħadd, erbgħa ta' Frar, 5 ta' Frar, skużawni. 5 ta' Frar hija jum favur il-ħajja. U f'dan il-jum favur il-ħajja, jiena u Karmenu ddeċidejna li niġu naqsmu ħsibijiet magħkom minn hawn u ftit ieħor wara li Karmenu jaqsam ukoll il-ħsibijiet tal-introduzzjoni tiegħu fuq dokument li ppubblikaw l-Isqfijiet Taljani. Huwa dokument b'mod ġeneriku, anke jekk ma temmen f'xejn, L-ispijjiet bħala grupp ta' awtorità ppubblikaw il-ħsibijiet tagħhom fuq kif qed tiġi mhedda l-ħajja u jgħidu le għal kultura tal-mewt iddettata minn ideoloġiji ta' interessi ekonomiċi. Dan se nkunu qegħdin niddiskutuh fit-tieni parti ta' dan il-programm għalhekk nitlobkom tibqgħu magħna. Ħa ngħaddi l-kelma lil Karmenu u wara nkomplu niddiskutu din il-kelma u dawn il-ħsibijiet tal-Isqfijiet Taljani imma ma fihiex xi ħaġa li għandha x'taqsam mad-dottrina tal-Knisja Kattolika, imma fl-aħħar mill-aħħar il-qofol tal-valuri umani li huma valuri Nsara. Dak xi ħaġa li f'dan il-pajjiż aħna tlifna u minħabba f'hekk qegħdin ngħixu f'dan il-keos soċjali u morali li qegħdin ngħixu fih. Il-kelma tiegħek Camille. Grazzi Edwin, nirringrazzjak tal-istedina. Biex nagħmluha ċara, dina pereżempju mhux qed nagħtha bħala xi xandira politika, imma xandira pjuttost soċjoloġika biex nifhmu aktar u nippruvaw nifhmu s-soċjetà qed ngħixu fiha u s-sitwazzjoni qed ngħixu fiha. Naħseb jiena li eh, minn kull min ġenwinament u minnajr l-ebda nuċċarju ta' kull politiku josserva s-soċjetà Maltija bħalissa jaf li hija soċjetà għadja minn kriżi qed ngħidu l-eżistenzjali, tal-eżistenza tagħha stess, jiġifieri essenzjalment għandna sitwazzjoni fejn is-soċjetà Maltija qed tgawdi mill-frott qares ta' soċjetà soċjalment saret liberali f'daqqa, liberali fis-sens mhux klassiku, eh, liberaliżmu klassiku kien liberaliżmu favur aktar l-opinjoni ħielsa u l-kummerċ ħieles, jiġifieri, mhux dak il-liberaliżmu, ma qed nitkellmu fuq liberaliżmu pjuttost aktar globaliżmu li huwa kważi dommat, pjuttost opinjonijiet li tiġu imposti wara ħares oħra konti għax tiġi kkanċellat. Rajna lux il-kas ta' Matthew Grek li Taqbel jew ma taqbilx miegħu dal-bniedem għax wara opinjoni fuq ħajtu ma għax ma għax ħid l-esperjenza tiegħu sa jekk hux qed iħossu hekk jew le personali qas nindaħallu jien. Imma dal-bniedem ġi ċensurat ma jitla' l-qorti, ġifieri affarijiet li laqqas għandna pajjiż ċivilizzat laqqas għandhom isiru daw. Ehm, u u min jaħseb li din xi rebħa xi ħadd jifhem li llum qabdu li l-Matthew Greka ta' fida ta' qabdu lilek, jiġifieri Ndaħlu f'moħħna din ħaġa. Tina ħaġa naraw soċjetà mhix organika fis-sens li eh, tliet pilastri ta' ċiviltà nisranija, oċċidentali seħla li trid eh, li huma l-familja, il-tradizzjoni u l-proprjetà tispiċċaw eh, jiġu mormija u tiġu mfarka sempliċement sabiex tiġi dil-ħajja bbażata fuq flus u minn għandu l-iktar flus jista' jirbaħ u jagħmel li jrid essenzjalment. U għandna din il-kwistjoni li tleffetilna l-familji u s-soċjetajiet tagħna fi kriżi, tant li llum il-ġurnata jekk tara anki sempliċement esperjenza komuni għal koppji sa ftit ta' snin ilu ġifieri ħidjar isibu dar fejn joqogħdu qabel kulħadd kien isib koppja minn żewġ isib post tibni anke jekk ikun ikollok ġob normali, llum il-ġurnata dawet kulħadd inkwitat kif ħajbni familja, kif ħajsib fejn joqgħod, taħsibha kif ħajrabbi familja. Jekk jekk jridu l-ulied Ħemmi, tista' jkollok iktar minn tifel wieħed? Anki tifel wieħed jew tifla waħda qasar diffiċli. Għalfejn tgħid dan? Dan kollu huwa riżultat ta' soċjetà ekonomikament ehm, ngħidulha neoliberali fejn essenzjalment l-alla sar is-suq u din is-soċjetà dominata minn kumpaniji kbar li jibbażaw fuq duħħan ħanajdu hekk li qed iwasslu biex pajjiżna spiċċa laboratorju kbir ta' sperimentazzjoni soċjali Mingħajr ma noqgħod nidħol fuq liema partit jew l-ieħor, jiena nemmen li ż-żewġ partiti għandhom id-dnubiet tagħhom u mhux se noqgħod niddefendi dak il-partit a skapitu tal-partit l-ieħor. Jekk iridu jbiddlu daqsxejn, jibdew jitkellmu l-affarijiet kif inhuma u kif suppost. Allura qed ngħidu dan dad-dokument, kif rajt dad-dokument tal-isfijiet, Taljani, kif qal sieħbi Edu, mhux xi domma ta' fidi, dad-dokument hemm punti li wieħed jaqbel magħhom u wieħed ma jaqbilx, Però tajjeb li niddiskutu anki vuċijiet alternattivi speċjalment fuq id-difiża tal-ħajja. Jiena nemmen li d-difiża tal-ħajja li hija l-perm taċ-ċiviltà għandha tinbena fuq il-valuri tradizzjonali tagħna li huma bbażati fuq il-Kristjaneżmu u t-tradizzjoni umana li tiġi minn tħassiba antiki bħal Platone, Aristotile, u ħassieb oħrajn anke medjevali bħal Tumas t'Akwinu għal ħassieba moderni, li dawn kollha bażikament għandek xmara waħda li tibni d-dinjità tal-bniedem. Il-bniedem x'inhu u x'inhu postu fl-univers u x'inhu postu fis-soċjetà. Naħseb illi naħseb illi nistgħu nagħtu l-kelma għal Mela, minn hawn ftit ieħor eh, ħanaddu għal din id-diskussjoni, diskussjoni li kif qegħdin tindonaw hija wiesa,

Le għall-kultura tal-mewt iddettata mill-ideoloġiji u l-interessi ekonomiċi. X'suġġett tqil dan! Meta ngħid tqil għax responsabbli. U rrid inkompli minn fejn ħalla Karmenu. Għax Karmenu b'dak li qal din id-diskussjoni tefagħha fl-għeruq tagħha. L-ewwel, ejjew nibdew. Ma jfissirx li jekk nitkellmu fuq valuri insara, valuri umani, valuri umani li fuq kollox kif qal kemm huma l-valuri insara dak li tradizzjonalment aħna ġustizzja, solidarjetà, fraternità, familja, id-dinjità tal-bniedem, id-dinjità tax-xogħol, dawk huma l-valuri. Nużaw il-kelma nsar. U meta nużaw il-kelma nsar ejjew ma nibżgħux. Ma jfissirx li aħna sa nitfgħu il-ħajja lura. Ġa li kont fuq programmi jgħiduli m'int jekk titkellem fuq valur nsar tfisser sa mmorru elfejn sena lura, sa mmorru mitejn sena lura. Aħna meta nitkellmu fuq dawn il-valuri għax irridu niddefendu s-soċjetà tagħna minn dan il-ħama li qegħdin ngħixu fih u naqlgħuha minn dan l-abbiss li qegħdin fih, l-abbiss tal-mewt. Illum qegħdin nitkellmu fuq kultura tal-mewt. U allura ma nibżgħux nitkellmu fuq il-problema Naħsbu fuq il-problema, naraw il-problema minn fejn ġejja. Il-problema li qegħdin ngħixu fiha fil-preżent bħalissa, il-fatt li aħna, anke l-Prim Ministru stess qal jiena għat-tifla tiegħi nibża' li timxi fit-toroq tal-belt għax tħossha unsejf. Dawn huma ħsibijiet ta' ħafna nies. Għaliex għandek tħossok unsafe f'dan il-pajjiż? Għaliex għandna jkollna persuna bħal Matthew Grech li għax esprima esperjenza ta' ħajtu ittella' l-Qorti? Nerġa' nsemmi għalfejn għandna l-President ta' Malta li għax semma l-abort waqt diskors jiġi ċċensurat? Għalfejn għandna droga llum imxerrda ma' kullimkien f'dan il-pajjiż u kull fejn tmur Anka jgħiduli waqt parties anka ta' braċet u griżma u tiġijiet ikun hemm id-droga. U riħa tal-ħaxixa xxomma kullimkien. Għalfejn minn hawn ftit ieħor kulħadd jista' jkabbar tliet pjanti u jista' jżomm ħames grammi ta' ħaxixa fuqu għal min irid komda, għal min irid tħatt Alla u l-flus. Imma għalfejn din il-kultura tal-mewt? U allura aħna ħa nibqgħu negħrqu bħala pajjiż fil-kultura tal-mewt, dawn id-deċiżjonijiet kollha li aħna qegħdin ngħixu huma kollha riżultat ta' deċiżjonijiet politiċi maħudin mill-Gvern, maħudin mill-Gvern u l-Oppożizzjoni flimkien. Kif qal Karmenu, m'aħniex nitkellmu f'isem partit, m'aħniex qegħdin nitkellmu billi nsemmu l-politika dibattitu politiku, imma huwa dibattitu soċju-politiku. Għax dan il-pajjiż irridu npoġġuh taħt il-lenti u ħajjitna, il-ħsibijiet tagħna, irridu naħsbu dwarhom. Is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha hija sitwazzjoni li tirriżultat ta' deċiżjonijiet politiċi. Daqstant ieħor trid tkun il-politika li toħloq deċiżjonijiet politiċi li jridu jaqlgħuna minn dan l-abbiss, minn dan il-ħama li qegħdin ngħixu fih. Il-mewt daħħlitna fil-kultura tal-, il-politika daħħlitna fil-kultura tal-mewt, u l-politika trid toħroġna minn din il-kultura tal-mewt, imma jekk il-politika liberali ta' xejn mhu xejn, ta' min qal the end justifies the means li kważi kulħadd beda jaqbel ma' din it-tip ta' politika l-aqwa li tasal u l-kif ma jimpurtax. Imma ejjew nifhmu. li kif tgħiduli meta tiltaqgħu miegħi ħafna minnkom tlifnihom il-valuri. Nafu għalfejn wasalna fejn wasalna, għax tlifna l-valuri. Ċoe, x'għandna bżonn? Nerġgħu lura għall-valuri. Ma jfissirx irridu stat konfessjonali. Li jaġixxi skont il-kmandamenti t'Alla ma jfissirx, imma fl-istess ħin, il-ġustizzja trid tkun ġustizzja, t-tajjeb trid tkun tajjeb. Is-sewwa jeżisti u l-ħażin jeżisti, u ma nistgħux bħal-lum. Jeżisti x-xejn mhu xejn u s-sewwa kollox sar sewwa anke l-ħażin. U l-gideb ma għadux ħażin u s-serq ma għadux ħażin u allura għalhekk għandna l-korruzzjoni għax f'dan l-istat nistgħu nilleġiżlaw il-korruzzjoni u ngħidulha tajba. Is-serq nistgħu ngħidulu tajjeb. Li toqtol taħt l-influwenza tad-droga nista' ngħidulu tajjeb. Għax għandna soċjetà qed tifqa' liż-żgħażagħ bid-droga. Ixxennaq it-tfal tagħna għad-droga. Ixxennaq lit-tfal tagħna għall-vjolenza. U ħbieb tiegħi, il-familja, x'bajna nkissru fija? Li f'pajjiżna għad irridu niddiskutuh 'il quddiem għax kull nhar t'Erbgħa se nibdew niltaqgħu għal dan l-appuntament ta' kull nhar ta' kull ġimgħa, kull nhar, jiġifieri ta' darba fil-ġimgħa kull nhar t'Erbgħa. Imma x'darba rridu niddiskutu. Għaliex pajjiżna għandu l-inqas belt tgħid? Ħa nispiċċaw pajjiż li mhux qed jikber, qed jiċkien! Għalfejn disgħin fil-mija kważi, xi ħadd qalli, tat-trabi imwieldin f'Malta huma ta' nisel barrani u t-tfal tal-Maltin fejn hu? U allura kemm jiġi f'postu li għal kultura tal-mewt iddettata minn ideoloġiji u interessi ekonomiċi, interessi ekonomiċi! Illa għaliex kollox minħabba l-flus. Il-kawża ta' da kollu, it's all about money. Għax tajna lilna nfusna bħala pajjiż lill-Alla tal-flus. U rridu din il-politika, rridu nitkellmu hekk fil-politika, da m'għadux iktar il-politika li nisimgħu waqt il-budget. Il-politika vera hija dawn is-suġġett illum. Għax intom fid-djar tagħkom, familji, ġenituri, anzjani, żgħażagħ, tfal. Dawn huma l-problemi li qegħdin tiltaqgħu magħhom. U allura qed meta qegħdin nitkellmu fuq dan din is-suġġett, id-dinjità tal-bniedem, il-ħajja, il-familja, il-libertà. Qegħdin nitkellmu fuq l-istandard tal-għejxien, il-kwalità tal-għejxien tagħna. Dan id-dokument interessanti ferm jgħid insib is-sentenza li xtaqt li nikkwota magħkom. isejħilna biex nedukaw ġenerazzjonijiet il-ġodda lejn il-gratitudni għall-ħajja li jirċievew u lejn l-impenn li jħarsuha b'għożża sew fihom u f'oħrajn. Dan hu l-qofol li rridu naraw kif nitkellmu, kif noħolqu kultura ta' gratitudni lejn il-ħajja, kif noħolqu kultura fejn is-soluzzjonijiet tal-problemi ma jibqgħux jinstabu fil-mewt, għax illum qegħdin u jiena nieqaf hawn ngħaddi l-kelma l-Karmenu u mbagħad nerġgħu nkomplu. Kif jgħidilna dan id-dokument, il-mewt, din il-kultura il-kultura liberali, il-kultura tal-mewt li rridu niġġildula, qed toffri l-mewt bħala soluzzjoni għall-problemi tagħna. Għaliex għandna noffru l-mewt bħala soluzzjoni għall-problemi tagħna u ma noffrux il-ħajja bħala soluzzjoni għall-isfidi, għall-problemi tagħna? Kellna. Mela, naħseb irridu nifhmu kelma, kelma li forsi ma tantx aħna familji, hawn ħafna familjar magħha, imma ma tantx nisimgħuha, il-kelma hija fluwida, soċjetà fluwida. Dinha ġejja minn kliem wieħed ħassieb Pollakk jismu Zygmunt Bauman li fis-snin sittin kien telaq mill-Polonja, kien ħareb mill-Polonja, ngħidu fiż-żmien meta l-Polonja kienet taħt reġim komunista u kienet għaddejja minn fażi antisemitika, dan kien Ludi, u kien ħareb mill-Polonja kien mar ġewwa l-Università ta' Oxford, dik missier bħal Oxford. Li dana kien benjana mill-filosofija, ovvjament, u kien anki tkellem fuq li s-soċjetà postmoderna, ġifieri soċjetà li qed ngħixu fija, dak iż-żmien qiegħda titwieled is-sena ta' sin 60, taqrib ta' sin 60, u xi darba nitkellmu fuq u għaliex eh, bażikament qed inħossu l-effetti ta' dak it-taqlib illum, għax illum dak li kienu żgħażagħ fi sin 60 huma nanniet. Immaġinaw, tliet erba' ġenerazzjoni li għabbe huma mhux f'Malta biss imma ngħidu eh, fid-dinja Oċċidentali kollha Allura ta' Zygmunt Bauman kien ħareġ l-idea li s-soċjetà ta' wara żmien modern hija soċjetà fluwida, m'għandek xejn, m'għandek xejn stabbli. Stabbli. M'għandek l-ebda xejn, jekk il-familja hija fluwida, filli għandek familja, filli ma tibqax teżisti, jekk għandek ideat huma fluwidi, filli għandek opinjoni mod u filli tispiċċa b'opinjoni ieħor. Ġifieri kollox huwa fluwidu, m'hawn xejn li huwa stabbli, m'hawn xejn ħajbqa' l-istess. U Ovvjament din din is-soċjetà hawn min qed japplika b'mod prattiku. F'liema sens? Fis-sens is-soċjetà Maltija, is-soċjetà Maltija f'daqqa waħda f'dan l-aħħar snin bajnija dak li kien dejjem ċertezza bajnija jikrolla. Dak li dejjem għedna l-Maltin għandhom dal-valuri, dawn l-valuri tal-Maltin. Illum anki l-valuri qasna fuq x'inhuma. Ħafna drabi nisimgħu fuq EU values, il-President tal-Kumitat tal-Ewropa tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, dejjem isemmi EU values. Ma x'inhuma dawn l-EU values? Ħadd ma jaf x'inhuma dawn l-EU values. Jiġri, imma fejn huma fluwidi. Għaliex qed ngħidu dan? Għaliex ħafna drabi x'se jiġri mela għandek soċjetà fejn il-familja ma tibqax teżisti, hawnhekk jidħol li semma Edwin il-rati ta' twelid, Malta ma l-inqas rata twelid fl-Ewropa. L-idea tant inkwetanti, jiġifieri għas-soċjetà tagħna, f'dan ir-rigward lanqas tibqa' vijabbli f'għoxrin, tletin sena oħra, niddubita jibqax ikun hemm sens aktar li Malta tibqa' indipendenti jekk ma jkollhiex uliedha. M'hemmx futur. Fuq kollox, anki l-istess identità tagħna hija fluwida. Ħafna drabi nitkellmu ħafna fuq il-ġeneru u jekk hux raġel jew mara, imma Anki jekk aħniex aħnax hekk, kemm anki jekk aħniex bnedmin qed nistaqsu aħseb wara. Jiġifieri, u dan kollu ħaġa waħda mbagħad hawnhekk hawnhekk tidħol l-ekonomija neoliberali. L-ekonomija neoliberali li ħafna drabi tinbena minn daw il-kumpaniji kbar multinazzjonali, ma dux ninsew li Malta għandna ħabs sieħa ta' servizzi finanzjarji wkoll tal-gaming li huma Ħassejt sema kumpaniji barranin, bażikament, ma nafx li hawn xi kumpanija tal-gaming Maltija, jew jekk hawn ma jidhirlix li hawn, baqgħu pratikament filli hawn u filli jitilqu. Fluid capital, jiġifieri l-kapital ġej u sejjer, fluid labour force, jiġifieri nies li m'għandhomx rabtiet. U din tagħmel sens għall-ekonomija neoliberali, se jifdal mis-soċjetà Maltija? Ovvjament, is-soċjetà Maltija li trabbejna fiha aħna, dika hija ostaklu għal dal-proġetti kollha. U rridu nifhmuha. Li l-isfijiet, l-isfid tal-jgħid jitkellmu fuq il-kultura tal-ħajja u jsemmu ħafna punti minn il-kultura tal-ħajja mhix iddettata minn konsiderazzjonijiet ekonomiċi. Fil-verità, fil-verità, qabel ma nitkellmu fuq kultura tal-ħajja rridu nitkellmu fuq stat ta' ħajja li qed ngħixu bih li jekk huwa ħajbqa' fluidu m'għandniex ċertezzi ta' xejn. Issa, dwar dwar il-familja, dwar il-ħajja, per eżempju l-sfit taljani jitkellmu, ma jitkellmux biss fuq l-abort, ma jitkellmu fuq affarijiet oħrajn, kwistjoni ta' migrazzjoni, affarijiet minn daw. Mhux se jidħol fil-fond, għax daw affarijiet naħseb rridu ndiskutuhom suġġett suġġett, imma nsemmu biss li l-Kristjaneżmu, ċiviltà Kristjana Kattolika u anki dik li anki dawk li mhumiex insara ma ġew ffurmati miċ-ċiviltà nisranija fis-sens li għandek il-fidi kattolika, il-fidi nisranija li wieħed jemmen fir-relazzjoni mad-divin. Ġifieri jitlob, jitlob, eh, konvint li għal eżisti u għandu pjan għalih, Dak huwa l-fidi nisranija. Però mbagħad għandek iċ-ċiviltà nisranija, li hija r-riżultat ta' dik il-fidi, però mhix neċessarjament min, min, min jgħix fija u japprezza jkun ikollu fidi, ħa ngħidu hekk, imma ikollu apprezzament. Ehm, u anki wkoll il-ċiviltà nisranija li tittaċċarwa anke minn periodu pre-Kristjan, ġifieri kif qed qabel kellek filosfi, Aristotile, Platone, Sokrate, u oħrajn, Seneca, speċjalment fejn tħol l-etika, l-idea ta' etika u ta' sagrifiċċju tgħidlu stoeċiżmu, dawma kollha li b'xi mod ħaltu mal-Kristjaneżmu, ġifieri wieħed kellu sintesi mal-ieħor. Allora meta nitkellmu fuq il-valur tal-bniedem, iċ-ċentralità tal-bniedem, li inti dak li tagħmel ma tagħmlux għall-ekonomija ma tagħmlu għall-bniedem, dan ġej minn tradizzjoni ta' valuri. Dawn illum il-ġurnata tiġu mhux biss mistoqsija ma ġew mneħħija. U għodna għan kif id-dibattitu fuq l-abort, bdejna mill jekk hux embrjun jew fetu jekk hemm xħajja fih, u spiċċajna llum il-ġurnata kien hemm min propona barra minn Malta ma Malta tiġi wkoll għax kollu se tiġi minn propona li saħan sitra trabi ta' twelid u ta' ftit xhur fil-ħajja mhumiex bnedmin għax m'għandhomx ir-raġuni allura nistgħu noqtluhom l-infantiċidju. Ġifieri, ġifieri waħda ma tux biha, qed nitkellmu fuq l-ewtanasja f'pajjiżi bħal bħall-Olanda u l-Belġju, ġifieri, hemm anki li minn għandu anki depressjoni, għal ġik li bejn ħossu depress, eh, hija raġuni għal fejn jitlob l-ewtanasja. Sa immaġinaw x'venue sta kriminalità se tiftaħ din għax Ikollok xi ħadd anzjan miskin depress, forsi jgħaddu ma lajk familja tgħidu isma' dan rridu nirtuh ta' ejja nagħmlu nikkonvinċuh li bżonn jagħmel l-ewtanasja. Tifhmu, ġi qed nitkellmu fuq dik il-brain nisin dwar slippery slope. U rridu noqogħdu attenta ħafna. Li rrid insemmi wkoll li il-kultura tal-mewt hija xi ħaġa fatt li sfid Taljani jisħu fuqha hija kwistjoni serja. Tħallux il-politikanti jiddettaw il-kuxjenza tagħkom, Tgħallix għax il-politikant favorit tiegħek huwa favur l-abort jew inkella jgħidlek isma' dan mhux abort, ta' inti għarajt mela mhux abort għax qal il-politikan favorit tiegħek. Jew inkella il-politikant favorit tiegħek li taxxu kien kontra l-abort imma sar konsiderazzjoni ġi favur ġi kontra kien favur l-abbuż bl-IVF li konna qed naraw, ġifieri l-liġi li għaddiet fil-bidu tas-sajf. Daqqa waħda ġie kontra l-abort li l-loġika tiegħu ssib f'dik il-liġi li għaddiet fil-bidu tas-sajf. U issa jiena nbiddel il-fehmti għax l-aqwa l-politiku favur tiegħi. Ibni daqsxejn aħseb moħħok. Ehm, dil-ġimgħa rajt statistika, kien hemm fuq it-Times qed nisir żgur, li Malta l-iktar pajjiż fejn il-fiduċja fil-politikanti waqgħet b'daqqa fl-Ewropa kollha, ġifieri kellek kollas dan għaliex hija ċara hawnx il għal ħares mhux hekk. Raġuni hija sempliċi, il-politikanti Maltin tant qegħdin eh, ikunu fluwidi huma stess. Ġifieri filli ma tistax tgħid daw x'inhuma l-valuri tagħhom, jien kif nista' identifika ruħi ma' dawn in-nies li huma flu li huma ideoloġikament fluwidi, jiġifieri jiġifieri dawn m'għandhom l-ebda bażi, jiġifieri jekk jekk jaħseb li ħa jġib il-voti dana jbiddel il-prinċipji kollha jekk jekk għamel 20 sena jitkellem mod, f' f'għoxrin s' f'għoxrin siegħa x'ħaseb illi bħa jirbaħ ċertu ammont ta' voti biddel ġie fluwidu allura bilfors jinbidlu l-prinċipji tiegħu. Qed tifhmu jiġifieri essenzjalment aħsbu daqsxejn moħħkom anke meta tisimgħu dal-kliem u araw il-valuri, il-pedament tal-valuri tiegħek fejn qegħdin u b'prova żommu magħhom, anke jekk il-politiku favorit tiegħek qed imur in-naħa l-oħra, inti m'intix il-politiku favorit tiegħek, inti aktar importanti, inti inti l-votant li bit-taxxi tiegħek qed iżżommilek il-politiku fil-parlament, bażikament, int l-employer tiegħu. Tifmu jekk ibiddel il-prinċipju, inti għandek dmir li li titfa' out of job, jiġifieri.
Ekku, jiena Dejjem inħobb ngħid inkompli minn fejn ħalla l-persuna li jkun qed jitkellem miegħi f'dan il-każ Karmenu. Imma ejjew npoġġu ftit ħsibijiet quddiemna ħbib tiegħi. L-ewwel, ħanibdew nkunu ċari. Jina u Karmenu ma ġejniex hawn biex nikkomodaw. Ma ġejna biex niskomodaw. Jina u Karmenu ma ġejniex hawn biex inħallu l-istatus quo, imma biex nisfidaw. Jiena u Karmenu ma ġejniex hawn biex ngħidu kollox sejjer tajjeb jew kollox sejjer ħażin, imma biex nitolbukom taħsbu. Ninqdew u sa ninqdew kull nhar ta' Erbgħa meta niltaqgħu, b'dukument jew inkella b'artiklu li xi ħadd seta' jkun kiteb u nġibuh anke magħna jiddiskuti magħna. Imma l-importanti li jkollna djalogu, l-importanti li naħsbu, u l-importanti li nkunu liberi minn min naħsbu li għandu għal qalbu l-ġid tagħna. Għax illum qegħdin naraw li bid-deċiżjonijiet politiċi li jittieħdu, speċjalment meta l-politiċi wegħduna il-kultura liberali li llum qegħdin nindunaw li hija l-kultura tal-mewt, li dak li lilna ġie mwiegħed, is-sema fl-art, illum mhijiex is-sema fl-art. U nirrikorri mill-ewwel għal dan id-dokument. Nerġa'. Le għall-kultura tal-mewt iddettata minn ideoloġiji u interessi ekonomiċi. F'Malta għaddejna minn esperjenzi fejn jekk illiberalizzajna l-ħaxixa x'kien l-interess? Biex xi ħadd jagħmel il-flus. Dak li jfisser kultura tal-mewt iddettata minn ideoloġiji, l-ideoloġija liberali u l-interessi ekonomiċi għax hemm il-flus. Jekk il-Gvern qed jipproponilna l-liġi tal-abort li nafu li m'hemmx bżonnha, qatt ma kien hemm każ għalxiex dawn l-emendi nressquhom għax qatt ma mar tabib il-ħabs, qatt ma marret omm il-ħabs. Ma kienx hemm bżonnhom, wara din il-proposta hemm il-flus. Fuq kull proposta li tressqet hemm il-flus. Jekk għaddejna minn eżempju ta' the uglification of Malta, kerraħna 'l dan il-pajjiż. Illum irċivejt mingħand numru ta' bdiewa Edwin tkellem għax ara r-raba' tagħna kif qed jittieħed. Jittieħed għal spekulazzjoni u jittieħed 'l għaliex qed jiġi kważi meqrud. Ukoll għandna problema il-għaliex hemm il-flus. It-tieni ħsieb li rrid naqsam magħkom, u nibdew ukoll naslu biex nagħlqu meta d-direzzjoni tagħmilli s-sinjal li qegħdin naslu biex nieħdu l-ħin tagħna. Dan id-dokument qed jagħtina sfida. U jiena u Karmenu magħkom irridu nieħdu din l-isfida. Ma rrid nistieden żgħażagħ jieħdu din l-isfida. U din l-isfida tgħidilna hekk, Jum il-Ħajja huwa nhar il-Ħadd li ġej, u nhar il-Ħadd li ġej, skużawni jaħbat il-Ħamsa ta' Frar. Jum il-Ħajja jġedded il-fidi tal-Kattoliċi fil-Vanġelu tal-Ħajja. l-impenn biex nikxfu l-maskli, il-maskri tal-kultura tal-mewt, il-ħila li nippromwovu u nwieżnu azzjonijiet konkreti għall-ħarsien tal-ħajja. Ħbieb tiegħi, jiena u Karmenu magħkom u dak kollha li sa nistiednu, Imma nixtiequ. Dan huwa t-terms of reference tagħna li qegħdin naħdmu għalih anke hawn fil-moviment Solidarjetà, Ħajja, Familja, Libertà. Fejn m'hemmx ħajja m'hemmx familja, fejn m'hemmx ħajja u fejn hemm il-ħajja u hemm il-familja, jekk m'hemmx libertà la se tikber il-ħajja u lanqas se tikber il-familja. Fejn m'hemmx libertà, il-ħajja ma tilħaqx il-milja tagħha. U l-libertà tiggarantixxi li l-ħajja tilħaq il-libertà tagħha. Imma l-familja tiggarantixxi li tkompli tiżdied il-ħajja imma fil-libertà. U dawn huma tliet valuri li rridu nisfidaw il-poplu Malti jaħseb dwarhom. U dawn huwa t-terms of reference tagħna. L-impenn biex nikxfu l-maskri tal-kultura tal-mewt. Illum ikollna nieqfu hawn. Komplu ddiskutu. Komplu ddiskutu magħna fuq il-Facebook tat-TM News. Imma ltaqgħu magħna nhar l-Erbgħa u l-Erbgħa ta' wara u dan huwa djalogu li bdejna fil-mixja minn lokalità għal oħra ftit ilu inkompluh b'dan il-mod u 'l quddiem nerġgħu nkompluh anke ma' dawn il-programmi fi djalogu minn lokalità għal oħra li jgħaddi dan l-istaġun tal-kesħa fejn kulħadd jieħu pjaċir ikun miġbur id-dar. Meta terġa' t-temp jippermettilna nerġgħu wkoll ukoll ma' dawn il-programmi noħorġu u niltaqgħu f'lokalitajiet differenti. Imma għamlu tagħkom dan l-impenn! U dan mhuwiex impenn biss ta' min hu Kattoliku. Kattoliku għax jimpurtak li tkun uman, jimpurtak li tħossok li inti bniedem. U għax Kattoliku tgħid jien bniedem. Jien jimpurtani mid-dinjità, mill-valur tad-dinjità tal-ħajja. Jien jimpurtani mill-valur tal-familja. Jien jimpurtani mill-valur tal-libertà. Jekk m'intix Kattoliku, ibqa' magħna, ma ġara xejn. L-importanti, emmen li fuq kollox inti bniedem. Ejjew nemmnu. Inti bniedem. U jekk int bniedem xorta nsibu bażi kumuni, common denominator, fuq fejn naqblu. Naqblu biex il-ħajja nirrispettawha, Intuha ċ-ċans tieħu l-ħajja. Għax min irid joqtol il-ħajja bil-kultura tal-mewt u dak li jfisser interessi ekonomiċi, meta warrabna l-valuri, u ħa nagħlaq b'dan il-ħsieb, taf lil min daħħalna? Alla tal-flus. U l-flus bdew jiddettawna. U l-politiċi li warrbu l-valuri, imbagħad, Il-missjoni tagħhom ma baqgħetx li jġibu 'l quddiem 'il dawk il-valuri f'pajjiżna. Setgħu kienu valuri Demokristjani tal-Partit Nazzjonalista, setgħu kienu valuri Soċjalisti tal-Partit Laburista. Illum dawk il-valuri żvinaw, sfaxxew, sparixxew. Imma sar hemm Alla wieħed issa li jikkmandahom kollha, Alla tal-flus. Alla tas-serq, Alla tal-korruzzjoni, Alla tal-mewt. U aħna rridu nisfidawh, dak Alla tal-flus, li għandna suġġett ieħor, alternattiva, li lilna jtina tama fejn nistgħu ngħidu, Għandna fejn nieħdu nifs. Nagħlaq. Erbat ijiem ilu meta kellna politiċi ta' stoffa u kif qal Karmenu il-ħajja ma kinitx daqshekk fluwida ma valur kien valur, prinċipju kien prinċipju, bniedem kien bniedem. politiku tgħid dan raġel onest jew mara onesta għax kellhom prinċipju. Storja waħda tridu żżommu f'moħħkom. Meta bniedem jitlef il-flus, ma jkun tilef xejn. Meta bniedem jitlef saħħtu, ikun beda jitlef xi ħaġa. Meta bniedem jitlef il-prinċipju, ikun tilef kollox, għax ma jkunx ta' kelma. U jekk fil-politika tagħna nitilfu l-flus, Ma tlifna xejn. Jekk il-politiċi jitilfu s-saħħa politika tagħhom, jerġgħu jirbħuha. Imma jekk jitilfu l-kelma, l-prinċipju, ikunu spiċċaw qasba tixxejjer mar-riħ, dak li qal Karmenu, fluwidi. Meta jkunu fluwidi jfisser li mbagħad warrab il-valur imma l-flus jieħdu over. U meta neħħejna l-ideoloġiji, daħal Alla tal-flus. U Alla tal-flus, meta l-flus bdew isiru jiswew kollox, il-bniedem ġie ma jiswa xejn. U allura, kif qalulna f'dan id-dokument l-isfejjed Taljani, il-kultura tal-mewt, il-liberaliżmu x'beda joffri? Il-mewt bħala soluzzjoni għall-problemi tagħna. Ma' dak aħna ma naqblux. Iltaqgħu magħna ħalli kull nhar ta' Erbgħa jkollna diskussjoni biex 'il dan il-pajjiż insalvawh. Intuh l-alternattiva tal-kultura tal-mewt. Imma aħna ngħidu iva għall-kultura tal-ħajja. Grazzi.